He cried, Master, save me! Jesus didn't hesitate, he reached down and grabbed his hand, then he said, Faint-heart, what got into you? Mwari vakomborere kuverengwa kweshoko ravo nekuti idzvene. Amen. mm. mangwananano vadikani ndiri kuda kutaura nenyaya yekuti kristu vanopindura minamato um, zvinoita mwari nedzimwe nguva ndezvekuti tinoita chijairira chekunzwa nyaya tinoita chijairire chekuziva zvatinoziva ende tobva tafunga kuti ndizvo zvega zviri kutaura Mwari mukati meupenyu hwedu. Um, mangwanana ano munamato wangu ndewekuti Mwari vachindibatsira, mumwe nemumwe ari pano awane chimwe chitsva chaanobuda nacho munyaya yataverenga, um, nekuti inyaya yatinoziva Inyaya ine familiarity kwatiri but nedzimwen dzenguva tinogona kuwana chimwe chitsva chatinonzwa Mwari vachitaura kwatiri umm maererano neshoko ravo, maererano nekufamba kwedu sevaKristu, maererano nekugara kwedu isusu sevanhu pamusoro penyika ino. Eh, nyaya yataverenga taverenga nyaya iyi em, sezvandareva kuti inyaya yatinoziva inyaya kuna Matthew 14 inyaya inotevera mu, mumashure medzimwe nyaya tinoziva kuti before this um, incident yemadekwana akanga ari vakomana vari mu- muigwa vari mugungwa ndiro zuva rakanga rapfuura ravakanga tenzi vafidha 5000 people vakaka vari mugwenga e, chisakaitwa mukada kunyatsozvitaurisa pana Matthew 14 pane chimwe chinhu chiripo chatinoda kuona chatiri kuedza kuudzwa naMwari chekutaura kuti he is God of the impossible when you think about it kuti panotaurwa nyaya yekunzi um, five loaves of bread and two fish dzakafidha vanhu 5000. Hazvisakambofa zvakaitika mukati mehupenyu hwatinorarama isusu kuti vanhu vakawanda kudaro vanonzi vakachengetwa nezvishomanana izvo zvakanga zviripo. But Mwari wedu because he is God of the impossible vane zvimwe zvinhu zvavanoita zvinoshamisa, zviya zvatinogara takataura kuti zvikasashamisa havazi Mwari. Ndipo patanga tiri ipapa patiri kuratidzwa na Matthew mubhuku iri kuti zvikasashamisa havazi Mwari. Vanoita zvimwe zvinhu zvinoshamisa zvisingajairike nemeso kana takazvitarisa isu. Then tozosvika pa umm nyaya yatiri kuverenga yekuti Kristu vaudza vadzidzi vavo kuti chifanoyambukai muri muigwa ndiri kutevera. Tozonzwa kuti pavakauya kwavari vakanga vachifamba vari pamusoro pemvura. Chinhu chatinoziva kuti scientifically kana tese isusu tinoziva kuti scientifically hazvigoneke kuti munhu afambe pamusoro pemvura akasany'ura. Asi Bhaibheri riri kutitaurira kuti Mwari because he's God of the impossible. Vanoita zvimwe zvinhu zvinoita kuti isusu sevanhu tizive kuti kuna Mwari ane simba, kuna Mwari ane ma mysteries atisingafe taka understander, kuna Mwari anoita zvimwe zvinhu zvinoshamisa mukati mehupenyu hwedu. Isusu chedu chete chatinofanira kuita kugara tichiziva kuti tine rutendo here rwekubvuma kuti Mwari vanogona kuita zvinoshamisa mukati mehupenyu hwedu. He's God of the impossible. Saka now tiri ipapo tinochinzwa manje kuti vadzidzi vakanga vari mubigwa kana kuti mubhoti vachifamba vachienda kwavakanga vanzi vadire mhiri kwerwizi kana kuti kwegungwa kwavakanga vari e, tinonzwa zvekuti nguva dzakanga dzafamba dzakanga dzanguva dzekunge zvichida kumafour am anga amamba kwedza varipo ipapo vanoona munhu aifamba achiuya kwavari wavanofunga kuti chipoko vachifunga kuti chipoko kudaro vachitya vachizuzuma tochinzwa kuti kristu vanotaura Votaura kuti musatya nekuti ndini. Peter wobva ati iye kwavari eeh kana murimi zvedi tenzi kana murimi ndiitei ndiuye kwamuri. Mwari vanobvuma, eh, Kristu vanobvuma vano, vanomuti huya Peter anobuda muigwa anofamba anoenda kuna Jesu. Zvinoitika zvinoitika Peter anotanga kutarisa kwaanotarisa wovhunduka achiona dutu remhepo obva any'un'ura. Paanony'un'ura anosheedzera kuti Tenzi ndi, ndi, ndibatsirei, Tenzi ndi, ndiponesei. Jesu anotambanudza ruoko, vanosimudza Peter, vofamba naye, votaura nyaya yekuti kutenda kushoma. Now, ndonyaya yandinoda kuti tifambe nayo mangwanani vadikani. Chinhu chimwe chandino chakandishamisa chandakanga ndisina kumbobvira ndakafunga panyaya iyi. Tinonzwa Peter achitaura kuti tenzi kana muri imi zveshuwa ndidanei ndiuye kwamuri. Now, Mungada kuzvitarisa kuti kuenda kwaPeter achifamba pamusoro pemvura it wasn't Jesus's idea. Yakanga iri idea yaPeter. Peter ndiye akakumbira kuna Jesu kuti ndiitei ndiuye kwamuri. Ndiitei ndiuye kwamuri Tenzi. Tenzi vakamudaira vakati huya. So kureva kuti kuenda kwaPeter kuna Jesu It was a prayer request yaakatoita iye pachake iye kuti Peter ndiitei ndiuye kwamuri. Sekumuka kwataita mangwanana ano vadikani it was a prayer request yatatoita kuti Tenzi ndimutsei mangwanani na six am musi weSvondo musi wa ten ndiuye kwamuri. Saka tiri pano vadikani nekuti Mwari vatibvumidza, vatipa mukana iwoyo, vatidaira isusu vaka, vakati, Huya, huya mwanangu, huya. Ndosaka tamuka tiri pano, ndosaka tawaniswa simba rekunge tiri pano. Right now as we are, tiri pano. Nyaya iripo ndeyekuti Tenzi, kutongomuka kwataita, vadaira minamato yedu. vatodaira minamato yedu. Saka tisambozvitora sezvinhu zvidikidiki mukati meupenyu hwedu vadikani kuti sei tiri pano kana kuti tisazvitore sezvimwe zvinhu because is God of the impossible. Mangwanani ano as we speak kune vamwe vanhu vasina kukwanisa kunge vari pano. Kune vamwe vanhu vane miri iri kurwadza vatotadza kumuka kunopfuura vasiri venyika dzino napari pari pari zvino. Asi Mwari vatibvumidza because we made that prayer request yekuti takuuya kwamuri Tenzi and he will say come my child, come my child. Saka tinoda kuzvitenda Mwari mangwanani ano izvozvo zvekuti maprayer request mamwe atinoita vadikani um, Mwari wedu ndiMwari vanopindura minamato, ende vanopindura minamato nenzira dzimwe dzatisingambofungire kuti Mwari vari kupindura minamato. Asi Mwari vanenge vachipindura minamato yedu. E, mukada kuzvitarisa zvakare, e, nyaya iripo yatichaona ndeyekuti panotaurwa nyaya iyi tinochinzwa zvichinzi izvo paakanga achifamba eh, peter achienda kuna kristu zvinonzi he was distracted by the wind he was distracted by the storms ndokubva atanga kuny'ura now vadikani tiri pano patiri panapa imagine yourself walking on water tiri pano patiri pano mangwanana imagine yourself walking towards jesus Tiri pano mangwanani anaya vadikani. Imagine this kuti Bhaibheri ratitaurira iro kuti kumusoro uku kuti pavakanga vari muigwa Peter nevamwe vadzidzi mastorms akanga aripo the boat was being battered um, asi vakanga varimo mubhoti imomo until the time yakauya Jesu the boat was being battered kureva kuti izvi zvinhu zvakagara zvichiitika mukati meupenyu hwedu eh, tinau tiri panapa whatever boat you are on it's being battered yagara it's being battered nakare so wakumbira kuti tenzi tenzi wokubvumira kuti mangwana

usati wanzi naKristu huya kuno kwandiri huya kuno kune upenyu huya kuno kune midarano Why are you looking at those storms? Why are you concentrating on those storms? Why are you taking your eyes off from Jesus? vakudeedza kuti mwari vakudeedza kuti mwana wangu huya kuno vakubvumidza mukana wokumuka mangwanana ano kuti huya kwandiri avo tenzi ndoda kuti Dai tachinyengeterera nyasha dzekuti we focus on him. We forget about things that are happening around us. Because these storms were there even before we asked to go to Jesus. Decision yatakaita mufunge vanhu vari panapa vazhinji chaitove chishuviro chekuti ndinoda kupfekawo ndoda kupfekawo uniform yeruwadzano. You are calling out kuti Jesus I want to come to you. Tinoda kupfekawo bhanera chibvuvi. That was you. You made that choice. You made a prayer request yekuti ndoda kuvakudzano. Ndoda kuvaimba. It's a prayer request that you made. Kuita zvese izvozvo kudhakwa kwakanga kuita kwakanga hwakanga huri zvese zvinonakidza zvenyika zvakanga zviriko at that point. zvese izvozvo zvakanga zviripo at that point zvese izvozvo zvakanga zviripo existed mukati mazvo sometimes you might have made a choice wega kuti i don't want to join that but why look at it at a time when jesus is calling you when jesus is answering your prayer kuti unokwanisa kuita mai vemba kuti unokwanisa kuita mhuri kuti unokwanisa kuita mudzimai kana kuita murume anoita unorapa mhuri yenyu kuti unokwanisa kuwana basa kuti unokwanisa kuenda kuireland matambudziko akanga ari koteri kuzimbabwe those storms were there long before we looked at them they were there matambudziko akanga ariko we were existing saka chinoitika vadikani ndichekuti sometimes we exist mune zvimwe zvinhu without us knowing But wakaipa anozoda kuti tiite focus on those things because akuziva kuti taakubuda mazviri taakuenda kune zvitsva taakuenda kune zvakanaka taakuenda kune zvinhu zvine hupenyu sometimes you know when you, when, when you get inoculated to certain um, situations Mm. Ini ndowanzoda kupa um, reference yekuti mabasa matinoshanda umu eh, eh, inini vanhu vandinoshanda navo vamwe vanopresenta nemachallenging behaviors mamwe ari serious anonetsa but you find kuti as time goes on uh, you get used to seeing these things zvekuti mabehaviors anoitwa kana musi waunorohwa kana musi waunosvipirwa nemunhu waunenge uchichengeta kana musi unoita zve kwauri it becomes a minor thing it becomes a minor thing because you get so used to that kind of environment dzimwe dzenguva we get so used to this environment yekuti the storms are battering us The storms are ari kuita bhafa our boat iri kundendendeka iri kudei and we become comfortable in that misery and then the epiphany hits you yekuti kuna kristu ari kuuya he's walking there he's coming towards me and then kana ndataura kuti tenzi ndoda kuuya kwamuri wakaipa wobva ati ah, tarisa kuno kune zvinonakidza dai mwari vatibatsira dai mwari vatibatsira mangwanana ano kuti let's forget about the storms let's forget about everything that's happening around us let's just look at jesus nekuti anopindura munamato akakumirira akauya kuzoku ari kuuya kuzokugamuchira iwewe ari kutouya kuzosangana newe mangwanana ano jesu vari kuuya kuzosangana newe Your request has been granted. Vakusheedza Mwari kuti huya mangwanana ano. Tenzi vari kuda kutaura newe, vari kuda kuyanana newe mangwanana ano. You are walking on water as we speak. You are walking on water. Ramba wakatarisa kuna Jesu nekuti munamato wako watodairwa mwana waMwari. Mangwanana ano. tiri pano we can, we, we can look at these things nenzira ne, dzakasiyana dzekuti eh, this is a prayer request ezvino eh, mukada kutarisa eh, mukati meupenyu hwatiri kurarama isusu sevana vepadhandram we have a lot of things that maprayer requests edu atiri kuita mukati meupenyu izvozvizvi mukada kuzvitarisa tiri kunamatira harvest yedu tiri ku tsvaga kuti dai tasvika patarget yatiri kuda kuningirina believe you me that target tinoibata nekuti that request has been granted natenzi wedu that request has been granted takainamatira kuti mwari toda kuraiza 40000 mugore rino iri but believe you me tarisai patave izvozvi izvi we are walking on water vana vamwari we are walking on water amen Tasarirwa nepadiki diki pekuti tisvike, we are walking on water. This is when we start looking at the storms. Kana tasvika patasvika apa, this is where we start looking at the distractions dzinenge dzichiitika kwatiri. But tiri kukumbira Mwari kuti let's focus on that nekuti munamato iwoyo wakapihwa kare nekuti baba Chifungo vakapiwa basa vari muno muIreland, mufundisi Budhiyo vakapiwa basa vari muno muIreland ravari kutambira mari. Mumwe nemumwe mudare panapa akapiwa basa raainaro muno muIreland riri kumupa kashoma kaari kupiwa ikako. That was the request yatakaisa kuna Mwari yekuti tiri kutsvaga kuti pane zvatiri kuwana izvozvozvo we give you something so we want to walk towards you, we want to walk towards you. Just remember this, Hatina, Peter didn't ask to walk on water, he asked to go to Jesus. Hatisi kutsvaga zvinoshamisa vadikani. He didn't ask to walk on water. Kana iwe neni tiri panapa, we are not looking for zvinhu zvinoita kuti tiite mbiri. We are not looking kuti tizofamba tichitaura kuti takafamba pamusoro pemvura we are just looking to say we had a relationship with Jesus yekuti takavakumbira kuti tiri kuda kuuya kwamuri tenzi vakazvibvumira kuti tiri kusvika kwavari mangwanana ano vadikani mweya wekucheuka cheuka mweya wemadistructions dai tabatsirika kubva pauri nekuti unotibvisa panguva yekuti titarisane nekudairwa kwemaprayer requests edu nekuti ipapo paanodairwa maprayer requests iwayo ndopanomuka vakaipa ndopanouya satani achitsvaga kuti tin'ure tiende asi zvakadaro zvakadaro muchaona kuti patinenge tichiita izvi izvi e, munonzwa bhaibheri richitaura iro kuti e, peter akunyumura anodeedzera kuti tenzi ndiponesei e, this is prayer request number two mukati medu umo tine vanhu vari kutambudzika tanzwa kuti kune vari kurwarirwa nevana tanzwa kuti kune vari kutsvaga mabasa Tanzwa kuti kune vakati vari kuita zvakati sometimes you feel like sinking kana wasvika panguva yakadaro you feel, you feel like sinking nenyaya yekuti kune madutu ehurwere iwayo ari kuuya kune madutu ekuti nyika ino yatigere mazuva ano kune right wing politics dzimwe dzachona dziri kutoaffecta nemabasa atiri chaizvo chaizvo there is a lot that is going on around us that is making us feel like we are sinking but mangwanana ano bhaibheri riri kutiudza kuti izvo because tina mwari vanospecializa in the impossible because tina mwari vanodaira minamato inguva yokushedzera kuti tenzi tiponesei tenzi tirapei kana paine vanorwara pakati pedu pano tenzi tipei mabasa kana paine asina basa mumangwanani ano tenzi kana paine anoamangu ibva wasimudza zwi rako woti lord help me lord save me zvaakutitadzisa kutarisa kwamuri these distractions ekushayikwa kwemabasa these distractions ekushayikwa kwevana these distractions ezvakawanda wanda zviri kuitika mukati meupenyu hwedu then tenzi i've not been mistaken i've taken my eye off you but you are still there ndimi you still serve me. I answer that as long as you raise your voice and shout, Lord save me, Lord save me. Lord save me mangwanana ano vadikani tiri kuda vatendi vanoziva kushedzera kuna mwari kuti lord save me pane kuti vangadai vakashedzera kuda vanhu vasati bhoti kuti vakomaa zvinonzi zvimalife boy zvinogara mumabhoti zviya zviya zvokuti zvimwe zvachona pamwe chaigona kukandwa and it might not even reach you antony pita aripo he called out to the lord vadikani maduto atina chero hamusi kutsvaga hama kushamwari kutsvaga muponesi jesu kristu You might have taken your eye off him but ukadaidza vanodaira mangwanani ano mwari vanokudaira mangwanani ano mwari vanokuitira zvakanaka mudikani nekuti ndimwari vanodaira ndimwari vanotiitira zvakanaka mukati meupenyu hwedu ndimwari wekuti tikange taita maprayer request machona like zvandambotaura pekutanga kuti some of these things these are our ideas nyaya yekuti tiri kuda kuita target ye 40000 this was our idea nyaya yekuti it was my idea but mwari vanozvibvumidza nekuti vanozviona chiri chinhu chakanaka vanoona chiri chinhu chekuti zvichiunza faro kugadzikana mukati meupenyu hwangu so why am i looking elsewhere why are you looking elsewhere mangwanana ano adikani ndiri kuda kuti patinopinda munguva yekunamata tingokumbira kuna mwari kuti munoziva here kuti vanoenda kumahachi vanotasva mahachi emijaho they know kuti anocheuka cheuka saka to avoid that mahachi anoiswa mablinkers mablinkers aye ndeekuti mahachi haakwanise kucheuka achitarisa zviri kumativi they will just look forward achienda direction yaari kufanira kuenda. Mangwana anani tiri kukumbira kuti patiri kupinda munguva yekunamata mumwe nemumwe ungozvinamatira kuti Mwari ndiri kuda mablinkers iwai ndiisei mablinkers I am out of the boat mangwanana ano mandimutsa I am out of the boat I'm walking on water can I have the blinkers emweya mutsvene I've made the prayer request yekuti ndaakuuya kwamuri can I not be distracted by something else? Tipinde munguva yekunamata vadikani panguva ino. Titi Mwari, I want those blinkers. I want those blinkers dzekuti tirambe takatarisa kwamuri nekuti madaira munamato wedu. Tiri kukutendai Jehovha nekuti madaira munamato wedu. Asi ndiri kuda mablinkers ekuti ndirambe ndakaita focus on that nekuti ndichakanganwa kuti munamato wadairwa. ndodzokera kune zviya zviya zvinondinyungudza mumadutu. Ngatisvikei panguva yekunamata vadikani. Kana paine akasununguka mumwe chete azotivharirawo this prayer point. Mazvita. Ngatisvikei panguva yekunamata. Lord save me. Peter paanoti Lord save me Chinhu chinondinakidza ndechekuti zvinonzi Jesus stretched out his hand and pulled him out. Now, mukada kuzvifunga kuti kana Mwari vakatambanudza ruoko vakasimudza Peter kubva mumvura yaakanga akunyora, It means kuti Peter anga atosvika pana Kristu when he started sinking. Kureva kuti akanga atopa duze duze. And eh, ndipo paunoona kuti Mwari eh, Satani anogona kuita musara wakadaro mukati meupenyu hwedu. Wekuti wasvika watarisana nesalvation yako thats when zvenyika zvinouya zvichikudistracta mm. e, tanga tichitaura nyaya yekuti mukada kutarisa takakumbira mwari kuti tiri kuda kusvika pa40000 and ndataura ndikati mwari vakatotipa maresources achona and tasvika panguva iya yekuti tasarwa nepadiki diki pekuenda and padiki diki pachona ipapo ndopanoda satani kuti asimudze mafungu anoti distractor from that but what i believe mangwanana ano i have the faith yekuti mwari vanogona kutambanudza ruoko rwavo vakatisimudza from that Ndiri kukumbirisa kuti mumwe nemumwe wedu ari pano apa timbokumbira kuna Mwari vatidaire titi, Lord save us kubva kumafungu ekuti titadze kusvika patarget or even surpass that target. Mukutambudzika kwedu, mukushaya kwedu, mukuwana kwedu. but we are so close that Jesus can just stretch out his arm and save us and help us and tinokwanisa kuti tisvike ipapo kana zvichikwanisika vadikani tidzokere panguva yemunamato tikumbire ti kuna mwari tive nediscernment yekuziva kuti tatosvika padyo padyo najesu All we need is to shout for the grace yekuti tisvike tizadzise patakatarisana napo tisvike munguva yekunyengetera vadikani nekuti tatosvika we might not even realize it peter didn't realize kuti anga atoo padyo padyo najesu paakatanga kutarisa mafungu ma, ma and we are very very close kune zvatiri kusandira ende mwari wedu vakatotidaira vakatotibvumira kuti tizviite saka ngatisvikei munguva yekunamata vadikani takatarisana nekuti mwari tibatsirewo tisanyungure tasvika patasvika Asi tirambe tichiita zvinoita kuti ukuru wenyu huonekwe, mbiri yenyu iende kure. Ngatisvikei panguva yekunamata, vadikani, mumwe nemumwe, tozowanawo mumwe chete anogona kutikumikidza munyengetero wedu. Mazvita.